מסכת שקלים פרק א' משנה ה, זאגט די משנה אף פי שאמרי אפילו מען האט אויבן געזאגט אז אין ממשכנין נשים ועבדים וקטנים, מען נעמט נישט קיין משכון, מען צווינגט נישט, דאס הייסט ווען מען נעמט א משכון צווינגט מען א מענטש, מען נעמט א משכון ווי לאנג עס נישט צאלן איז האלט מען די משכון ביי זיך, זאגט די משנה האט מען אויבן געהאט אז ביי נשים ווייבער ועבדים און גוי'שע קנעכט וואס זענען קנעכט פון אידן וואס זייער הלכות זענען אזוי ווי ווייבער וקטנים און פון קטנים נעמט מען נישט קיין משכון, אפילו מען האט אויבן געהאט אז מען נעמט נישט פון זיי א משכון, אבער אם שקלי, אויב האבן זיי יא געגעבן דעם אכטערס א שקל, מקבלים אין יודען קען מען עס אננעמען און מען לייגט עס, מען מישט עס אויס צוזאמען מיט אלע געלט און מען קויפט פון דעם קרבנות, לייגט ביי תניאו צו, אבער זיי מוזן עס גוט אוועקגעבן צום ציבור, ווייל אנישט וועט עס דאך זיין זייער געלט, און ווילאנג ס'איז נאך זייער געלט טאר מען נישט פון דעם מאכן די קרבנות ציבור, זיי מוזן זיי עס אוועקגעבן פאר די ציבור. זאגט אבער די משנה, דאס איז אלץ ביי נשים עבדים קטנים, אבער הנכרי והכיתי ששקלי, א גוי מיט א מענטש וואס קומט פון די פאלק וואס הייסן כיתים, וואס ס'איז דא א גאנצע מחלוקה צו זענען אמת'ע גרים צו נישט, זאגט אויף דעם די משנה, אויב די א גוי אדער א כיתי געבט מחצית השקל, אין מקבלים מידם, טאר מען נישט פון זיי נעמען די מחצית השקל. זאגט די משנה ווייטער, ואין מקבלים מידם, וואס נעמט מען נאך חוץ מחצית השקל, איז דא נאך זאכן וואס מ'נעמט נישט אן פון זיי, וואס? קני זהבים, א זהב. און זאג דאך קין אזו וואס אזו וואו, א מאן וואס איז אזו וואו אדער א פרוי וואס איז אזו וואו, דארף ברענגען א קן, א קן הייסט צוויי פייגעלעך און איינס איז א עולה און איינס איז א חתול, ס'דארף זיין אדער תורם אדער בני יונה, איז ווען א גוי אדער א כיתי ברענגט קין זבים, קין זבות וקין היולדות, חטאות והשמות, דאס נעמט מען נישט פון זיי. פרעגט בת עניו צי אזא חידוש דאס וואס מען רעדט דא אז מען נעמט נישט פון זיי קינער זאגן קינער זוות קינער יולדות חתולות ואשמות דאס רעדט מען נישט פון א גוי א גוי פארשטייט זיך ביי א גוי איז דאך נישט דא הלכות זאב קען נישט א גוי קומען און זאגן איך בין געווען א זאב און איך דארף ברענגען א קען א גוי איז בכלל נישט דא קיין הלכות זאבים נאר ס'מיינט א כתי וואס א כתי איז יא א גר וואלט לכאורה ביי אים יא געדארפט זיין די הלכות אז ער זאל קענען ברענגען א קען ווען ער ווערט א זאב און א פרוי ווען זיי זוו און א פרוי ווען ס'איז א יולדות אדער חתולות ואשמות זאגט די משנה מען נעמט נישט פון זיי. זאגט די משנה אבל נדרים ונדבות מקבלים ידם, א זאך וואס יעדער מענטש קען מאכן א נדר און ברענגען, אדער מאכן א נדבה און ברענגען, דאס הייסט א מענטש קען נעמען א בהמה און זאגן דאס זאל זיין א קרבן, דאס הייסט א נדבה, און א נדר הייסט ער מאכט א נדר, ער זאגט צו ער גייט ברענגען אמאל א בהמה, דאס קען יעדער איינער מאכן ווען ער וויל, דאס קען אויך א גוי מאכן און אויך א כתי מאכן, זאגט די משנה אזוי א כלל, די כלל פון די גאנצע זאך איז כל שנדר ונדבה, יעדע זאך וואס ער קען מאכן, און וואס יעדער איד קען מאכן א נדרים און נדבות, מקבלים מידם, נעמט מען אן פון זיי, אבער כל שאין נדר ונדב, א זאך וואס איז נישט נדר ונדב, איז איין מקבלים מידם, נעמט מען נישט אן פון זיי. ברענגט די מס' נראה די פסוקים, אז ס'שטייט אין די אין גמרא מנחות ווערט געברענגט א ברייתא, שטייט אין די תורה איש איש, דאס קומט צו דרש'נען אז אויך א גוי קען ברענגען נדרים און נדבות אזוי ווי א איד, און שטייט דאס וואלט איך געמיינט נאר א עולה, ווייל די תורה זאגט אשר הקריבי לשם עולה, דארט ווייטער אין די פסוק. ווי ווייסט מען שלמים? זאגט דארטן די תורה, לכל נדריים. ווי ווייסט מען עופות, מנחות, יין, וויין, לבונה, העלצער? שטייט לכל נדריים און לכל נדבותם, אלע זאכן וואס איז נדאר ונדב קען א גוי ברענגען. זאגט די משנה, וכן היא מפורש על ידי עזרא, ס'איז דא א קלארע פסק ביי עזרא, אז זאכן וואס איז נישט נדאר ונדב נעמט מען נישט פון א גוי און פון א כותי, שנאמר שטייט אין פסוק, לא לכם ולא לי, אז מ'האט געזאגט פאר די כותים, לא לכם ולא לי, לבנות בית ואלוקינו, ס'איז נישט פאר ענק,

אדער זאכן וואס זענען יא קרבנות אבער ס'איז נישט קיין נדב ונידב, דאס נעמט מען נישט פון כותים און פון גוים.